Hello thirtu te in zavai in chibei vek ku le in lo dam tha em a tun tum ka channel in lo lian le wang in ka lom em em a chuan in new subscribe thar tu zong zong a khan ka lom tak zet bawk a chuan in ka video tling lo le ka thu sawi tling lo tak te i in lo ngai thla in lo min lo tlo ve wang in ka lom tak zet ani chuan in mail in hmu lo mai ila I ka video in rawn thlir atang leh comment atang te han kan in anga kan in a min rawn kawm leh lo leng ang hian ka ngai ve cheu a chuvangin ka ngai pawimawh em em cheu a i in lo comment leh thlir like te vang hian ka lawm em em a chuan i mi thar te in nih chuan in min lo subscribe sak a min lo like sak comment leh share turin ka sawm bawk cheu a ni chuan in mite bula kan awmna hmun te kan environment maw kan awmna hmun te hianin kan rilru hi eng a ti danglam thei a ni. Chuvangin environment kan awmna te kha thlang thiam ila tehkhin nan eh min ti hlimtu leh kan keimahni pawhina kan ngainat leh an mahni pawhina min duhsaktu min ti hlimtu mite min care tu te bula kan awm chuanin kan rilru a hlim a ih kan enga thawl a kan rilru hlim a ni. Mahse min hmusik tu leh min dah hniam tu min en hniamtute bula kan awm chuan kan rilru a na a, kan tinlohnate kan hre telh telh a chuanin kan indah hniam a, keimahni pawh kha chuanin kan anxiety te kha a tizual thei a, chuvangin a theih tawkin mite bula kan awmna te kha kan thlanthiam a ngai a, kan mite kan kawmte kha kan thlanthiam a ngai em em a, ih keipawh ka upa chho zel a rilru nawmna te kha ka dah pawimawh zawk tawh a tunah chuanin ih mite tihlawm leh lungawi chu tha e kha chu tha lutuk mahse ih min mite tihlawm lutuk tum luat vang khan keimahni pawn kan nat thei kha khami kha inven kha mahni leh mahni kan inven thiam kha a pawimawh em em a ni. Tha kan kan ngaihten min phatsan a, kan bialnu kan bialpa ten kan hmangaih em em ten min hmangaih ve emaw kan tia mahse min phatsan a khatiang nite kha a na em em a mihring hrinna ah chuanin tawrh thiam a har a ihh kan kan tawrh dan te khahin ang lo vek anga then chu tuarna bik te an awm a then chu tawrh dan thiam te maw khatiang te khan a awm a chuvangin inthen dan pawhin ang lo vek anga chuanin khatiang changa te khanin eng nge kan ṭa chhuak a kan rilru naah a chaw te kan ei theilo a zan te kan hmu theilo va ihh khatiang umm. mi eh mi tam tak kan tawrh dan ang vek lo ang maw ka tiang kha sawi dan sawi thiam a har a kan tawrh dan ka tiang kha chu mahse i mi i ṭah chhuak chuan ṭap la i mittui a tlak a nih chuan mahse ṭap rei lovin mittui ti tla rei lo la heti hian ngaihtuahna eh hman tum hram hram la i pathianin ka tan a ni chu remruat lo a nih hi i ka kan hringnun nih chhung hian mi tam tak kan tawng anga sap tawng chuanin people comes and go in our life an tia chuvangin i kan hringnun nih chhung chuanin mite i ta thian tha emaw ngaihzawng te emaw maw ka tiang kha eh tam tak kan tawng a mahse kan mi tawn zawng zawng te khan min hmangaih vek lo a chuanin kan tan an tha vek kher lo va chuvangin ngaihzawng bialnu bialpa ni se ah Thian tha ni se a min phatsan a nih chuanin i pawt pawh din tum lo la. Mi chu kan rilru a na engvang nge kan engvangin nge hetiangin min tih tih rilru ngaihtuahna kha tam em em a khami chu hring nun dan a ni a kan i keimahni leh keimahni kha. kan tlin loh na deka kan inhmu chhuak nasa em em anga ti nge leh min phatsan leh nga ti nge ka tling lo mi atan tih tih ang khan in kan inngaihtuah kan ngaihtuah na thela sei em em a na zual thin a ni mahse ka ti lamah khan rilru ngaihtuah lo in oh Pathian in ka tan a ruat lo a nih hi tih a ngaihtuah chhuak a chuan in i chelh din tum khan Pathian in a i tana a remruat lo chelh din i tum ang kha a ni a, chuvangin i khatiang an phatsan che an kalsan nih chuanin i mangṭhal a kalsan mai rawh tih hi a ni a, chuvangin rilru hah leh nat chang hianin thil ṭha lama ngaihtuah hi har em em a thil awlsam a ni lova, mahse nangmah leh nangmah kha i hlut zia kha theihnghilh lo la, i Nangmah leh nangmah i hriat, i inhriat chian phawt chuanin i i mittui tlahin i rilruna hle mah se tirah i ka nunatna leh broken heart kha a tihdam chhoh theihna ber pakhat chu nangmah hlutna kha in hrial a, chuanin nangmah. Hmangaih let i phu tih kha i in theihnghilh lo la chuanin mitin in hlim kan phu a, i hmangaih let kan phu a chuvangin min hmangaih lotute leh i min phatsan tute tan ṭah leh rilru nat khanin awm zia a awm lo a, chuvangin ih tho la ih Pathianin a hmangaih che tih theihnghilh lo la, chuan Pathian pawhin nangmah hmangaihtu che a la pe ang che nga, hlimna in a la hmuak ang che nga, chuvangin ih nangmah leh nangmah kha ngaihlu bawk la, Pathianin mi tinte hlutna theuh min pe a, kan hlu vek a ni mit Pathian mit hmuhah pawh i hlu em em a, a hmangaih che tih ka theihnghilh lo la, ka tikhanin i rilru ngaihtuahna hman thiam chuanin kan rilru pawh a dam chak sawt a ni. Ding thawh ve leh kan tho tha lo, kan depress, kan anxiety, kan rilru nuam lo leh hlim lovin kan tho a, khatiang chang rilru ngui changa kan awm a, kan hna thawh lai te a kan rilru rawn ngui thut maw khatiang chang te a umm kan nei theuh ang khatiang chang ah te khanin ih a theih ang tawkin tuan a ti kha thlak tumila kan thil awh leh kan thil duh kan neih loh te khatiang ngaihtuah naah kan rilru kha hmang tam lutuk lo ila, kan thil neih sa leh kan malsawmna Pathianin a malsawmna min pek kan thil neih sa ah khanin ih ngaihtuahna kha nghat tum zawk ila kan malsawmna te chhiar thiam zawk ila chuan mite nen inkhai khin lo tum hram hram ila mite inkhai khin hi rilru natna bul ber a ni a, chuvangin i keimahni leh keimahni a in focus ila kan thil neih te kan malsawmna dawn te kha chhiar thiam ila khami kha hlimna bul a ni a. Enge mite va awna te chu i kan hringnun nih chhung chuanin ih a tawp thei lo va, ih miten thil tar an nei a, miten hetianga hlawhtlinna te an nei a khatiang te khanin va it sik ni lovin va awhna thinlung kha chu mihring hringnun a ni a, a pangaia ih kan khanin kan rilru kha ih a lo awm a nih pawhin a pangai khatiang kha chu maw, mahse khatiangah khan rilru pe tam lo ila, keimahniah khanin in focus in focus a keimah i malsawmna leh i lawmna i ngaihtuah chhuah tam pauh leh i hlim ang tih hi ka ring em em a, keimah pawhin ka tangkaipui em em a nia chuan i nangmahni pawhin lo tangkaipui ka beisei em em a chuan nitin ni hmanna ah hianin hlimna hi a theih reng lo i tumah kan hlim reng thei lo maw mahse kan rilreng a hlimna bul chu malsawmna chhiar thiamna hi a ni tih hi ka chiang em em a ni. Tuna tan chuan ka tih ka ni phawt mai se. Next video kan inhmu leh dawn nia aw. Ani leh bye bye le.